Ninto bwairire, egento nkere ororo kegendererete ase abagusii baito, kiabeire ndoche ng'a nemiaka ishirini yasire koba. Abana abamura batigeire abana abaiseke abaibori. Abaibori omanyete kare bakarendirwe nabana abamura nka chinka. Lakini bono ase twaikire abana abaibori mbari mbari chiaari risagu ime, abaibori ba nonye barabwo mbatageti koba risagu ime. Abanto basomirie abana, abana bachire chinse chinde chia isiko, okonyora bono buna omo omonto omomura naro omosani one omoika oyo, abana bo bomo bomo omogaka oyio bonsi nabo bare iga abwate abana sita nabo bara igo omwana onde taiyo orenka. mbabogoretie baibori babo babarete iga iga, lakini abana aba mbari mbare kochekia abaibori aba babo on a regular basis. Bono, twakorire egento, in fact inse koirana tekoba twenty years, ndoche ng'a erabe thirty years because nonye mama ang'anyete gocha America thirty years ago. You see? So, ah, tata na omo- omogaka obwate chinyomba isato, iga abang'ina bande mbatigarete Kenya. Lakini, ah, eki ntagete gokwanera nkeri ng'a abaibori aba twabarusiri, eh, let's say nabarusiri, narusiri mama Nyandoche ibere, naretire mama nachire komomenya iga iga America. Abande baino mwarerusirie abaibori baino, mama omino, tata omino nka aria akare. Eye tari ere epointi nare gokwanera. Epointi nare gokwanera, iga America abasubati abange barusetie abaibori babo babamenyeti iga. Rituma rire nare gokwana narirorio ore Texas. Iga are gontebi abaibori baye. bamokaye, bakarukia enya bache kobakwania, bakorire emiaka etano. Mbataiti koirana nka igo baoboete ng'a ngochia konyenywa bare mbataiti koirana baende Kenya. Abaibori aba baberire igaa, momosubati, ya, omosacha obo nabo akumeti buna ng'aki abaibori aba indi ka bakoruga iga tiga abaibori aba bare in their sixties, imagine. Naende aba nabaibori berendete buya, igo omanyete tari ng'a ng'amambia mbe kaiga. Bono nao bare enyomba, momura oyo osinyirwe ng'aki agoteimoka aye ng'aki, tiga toiranie abaibori nka, ee, bagende ase bamura bamino, bachie gokora ki? Bachie korendwa. Abaibori nachire nachire gokora homework ngokwana na abaibori abange, abaibori abange igo baterete abamura babo oboremo. na baka abamura babo. Inka aria bono oboremu obotigarerete abamura, ekiagera kegera batatageti gwatera abasubati oboremu ekero nare gokwana nabanto bande, ebagoteba ng'a oroche obosoku torete abana abaiseke inche gwate rupeni na inche gwaterwe oboremo nya ndoche ibere manye koimokia omosacha one omokamba amorete aa aria nya ndoche ibere. Omong'ina gete agantebia ng'a gaki ase ekegori giaito ntogwatera abasubati boremu. Ntokonyara okerabe egento ki'obosooku, yaani in English bakoroka humiliation. Abaibori aba bare baigwete so humiliated ng'a abaiseke babo nabwo bakobarenda naende mbakonyara goatera abasubati aba borimo. Sababu abasubati aba mbare chinsobo, lakini bono ninto obosooku bwachire, obororo bwachire, chifamiri chinyinge iga iga America, abanto baetanire, abaibori aba toirete tobegete nyomba. naende tari ng'abare mw'omomura ebare mw'omoiseke. Kaare, omong'ina naro ore gocha iga iga Amerika orenge omogusii ore gocha ase omosubati oye, omosubati oye iga anyuomete Omoamerika. Omong'ina oyo agantebi, Takobera iga iga Amerika, tiga agende, omoiseke oyo oye. Amo aye chibese aagachire omochie oyio aarire ongai. Bakaenda, bakagora oboremu, akaagachera omong'ina oyio aarire ongai. Omong'ina oyio noabwate omochie omuya, abana baye, abachukuru baye bakoruga iga, abande baruga gose inseki, abwate abana gose mbatano. Are omochie oye ore bwoye, Bamura baye ngocha bare bamorora kare thirty years ago akarosia omochie oye. Bono abang'ina mbare bono bare in their eighties abande bare in their seventies bang'ina aba tokobaimokia ochia kobaagachera bono nyomba buna echio mbari nonya ne chinguru eh lakini bono noo bare chinyomba chia abaiseke. Ngotebia aba abana abamura abana abamura tiga mbatebi iga ekegusii korwa kare okwera okoragererigwa naende tari ng'a na aba America boka. nonye abamini abausi boka, nonye n'Abaamerika iga iga. Omwana otari korenda omoibori, nigo okweragereria aye bweka nabana bao. Na bakabamura, Tiga mbateebie baria motigerete abaiseke abaibori baino. Bakabamura, Omanyete intwe egasi yaito nintwe tware gocha torende omochie oria, mama noe arari, tata noe arari, ekero chikamati chiaito chigocha chiakwania abaibori chiagenda. Mokamomura onye konyuomete omomura bw'omonto, naende tori korenda. Nyokobiara tori korenda iso biara, mbaka abamura otigarete, yaani chikamati chiao otigerete abaibori bao, kweragereirie, naende ebuku eye egoteba ng'a kweragererikane ebisaku bine, four generations, kwanyuomete obomura obande, kwaateirwe oboremo, kwairwe abana, naende by the way, egento kio abanto baye tibamanye ng'a siku hizi intwe intwe totaeti boremo, banto bange mbateti boremo because nkwegorera bare oboremo. Lakini omong'ina agakweumia, tatomino bweumia. Abaibori baye ekero bagogwatera oboremo, obaroche ng'a bakoire egento ekeneene, na otache oruga iga America, oirane Kenya, na otarwa Ongeresa, oirane nyandoche ibere, na otarwa iga iga. Abaibori bao bamanyete ng'a naire oncha ong'oone oboremo, naire nyakundi oboremo. Abaibori baria bagokuna obororo. Gotigera abasubati abaibori negento ekebe sana. In fact, egento ekebe gekoretera abaibori obororo, gekoretera abaibori obosoku. Okonyora bono omomama amenyete mwane atari na bosibore, kare omong'ina iga arenge nobosibore momura oye. Bono oroche ndete mama ominto ache kobera mwane nonya are omosaocha one gagocha. Togochi gosesa naende omong'ina onya komaga-maga bono mori goita abang'ina chistress, mori goika abasacha chistress. Ninde oche ng'a omogaka omogootu orarusie aria bwoye omorete aa America? Eh, tata mwane are. Nonye noko embeata ete korusia embeera yaito omogaka, eh, embeera yaito omong'ina because bono iga oboete eson in law, totageti korigereria son in law. Naende mwakorire ki? Mwabarusirie aria Eh, inka mwabaretire iga iga. Onye abaibori bao bare in their forties, abande bare in their fifties, abaibori bare in their sixties, amaremo aya nonya naro amasase twagora two, three thousand dollars, fifty by hundred. Eh, oboremo bwa three thousand dollars orosige ecompound, obwaterane na esista eye yao, eh, mobeke enyomba, motebi mama ng'a mama na tata bera iga iga. Ribaga mokorusia abaibori Kenya, mobarete iga, Mobarusie mobarete Nairobi mobaire Mombasa. Yaani abaibori bakure chistress mbabwate bosibore mogondo toiyo omong'ina ore korema baamate mbayo yaani omong'ina achandegete omogaka achandegete lakini nase eng'encho abana abamura mwasirire iga iga America amarwa abairire abasubati obotayayi abande nechikura mokorigia botuko na mogaso Yaani bono abande nemetandao more, mama omino kare moyo gaki, tiga koganya mama omino ou tata omino gagokwa, omanye gocha kweboria ng'aki ntare korenda abaibori? Eh, inche nkobateebia nomong'ina omogotu narorire buna okweragereria naberire emiaka nabeire emiaka ing'isaine korora abana baria ba batarendete abaibori eki kiababerete. Naende onye tata omino obwate abakungu babere batato, Bamomino akabarwanerera, Mokabichoka mwaikire iga Amerika, mwaikire Mombasa, bono more buya. Tobasa kweba iso omanye goteeba koenera na mamomino, ng'a tata omino ng'a nachandete mamomino. Amang'ana a tata omino na mamomino tiga gosoa. Onye tata omino abe na tata omino, renda tata omino because ekero omogaka oyio agocha gosira, naye ogocha kwenyora gwa divosiri, onyore naye igo obwate chinyomba ibere, onyore obwate chinyomba isato, Omanye kweboria ng'a ndoche omogaka oyo nabo achandegete iga, tiga kweragereria. Roro tiga tebia abanto abagaka abamura aba siku hizi barende abaibori. Abaka abamura onye kwanywa omire omomura bw'omonto, tebia omomura oo ng'aki togende tocheki mama, tumera omoibori nonye fifty dollars, tumera omoibori nonye hundred dollars. goteba buna Penina narendete mama, Penina narendete tata is not in order, is not in order gotiga abaibori baino bachandegete more na moka oo, more na abana bao moisanegete moroche ng'a mbuya momonyete. Okoragererigwa kore ase enyomba eye yao aye otigete abaibori bao, ira okomomura bwateirwe oboremo. Okoragererigwa otarusie ebigori ebisaku ang'e bine. From one generation to another generation mokoragererigwa ogocha kweboria ng'a inki kiandierete abana. Take care of the parents. Tiga gotiga abaiseke bakong'ang'ana nabaibori bakoira ogoseseniwa. Reta ogoseseniwa mwao. Chekia abaibori, onye mosubati omino korende abaibori, rusia abaibori mwabasubati, ira abaibori aase na mobakomboere enyomba ase bakomenya, mwachanga chibesa abaibori ba ase bakorusia embeo, abaibori orochi nonye kare bande babwate obwanchani, abasacha mbare babwate obwanchani, abang'ina mbare babwate obwanchani. Oroche nachia gokuna mokaye mwa mwa mwamosubati oye, nachia gokuna nonye mokaye mwamomura oye, they need love, they need to continue, they they made love bakaba. bakoyora, they they were together naki ekogera ba mwabete mokaba abana, you understand? Aba mama omino na natwara igaa omogongo oyo omonto amo massage, tata omino narigereria etibi mwababekera YouTube mwabatebia ng'a tata rigereria mama rigereria eh, momokomboera enyomba abaibori baino ribaga mogotigera omosubati oyomo abaibori, bono omoete abaibori stress na moka na na omosacha one bono. Abamura mokaikaransa chinyomba chiaino mokomenana na mokaa obuya, lakini mosubati oo na mosacha oye mbabwati ase bakobeka amaiso. Thank you Doro for this love yeah ase teiyo bakobeka amaiso tiga kweragereria be konya abasubati korenda abaibori naende its infact tiga nchiche esentence eyio tiga tobakonye korenda abaibori. Lakini tari toire abaibori torete abaibori minto ochicha kobaita neki stress okonyora omoibori atabwati bosibore bonde bwensi okonyora omoibori atatagete yaani nonye kende inki yarakwambie nomosacha oye aye ngaki oroche ore mwao okwegokia nomosacha oo ore mwao okwegokia na mokao tata omino agatirire aa rinyanda ochiebire nere orendete chingoko. Mama omino oye agatigire aa rinyanda ochebire nere orendete chingoko. Abaibori bao aiga iga America nobwate chibesa chia marwa, nobwate chibesa chia chi girlfriend, nobwate chi bundles yo gotomera abanto online lakini tobwati chibesa chinsinini a hundred dollars okorendera abaibori. Oboremo bono iga ontebie ng'a notagete kogora oboremo bwa fifty by hundred okwagachere abaibori, abaibori babere in peace. Korusia abaibori aa ri Kenya gocha koreta abaibori iga iga in the house it is the worst decision. Any family can make, naende omenye kobareta abaibori abagusii babere obamenye mwao. Inche nomong'ina I have seen it, it is a curse that you can never erase, notaka ko erase, you are not going to erase that curse. Tiga gwekora ng'a abanto mbarochi, tiga gwekora ng'a ng'a it's not happening, it is happening. You are neglecting your parents aye na mokao na abana bao, tomanyeti ng'a okweragereria kwe okweragereria kore okonene sana. Tiga gotigera abana abasubati abaibori. Aba nabasubati Yesu wikea, na intwe ase tosogete ntobwate chinlo chiaito, lakini we have to work as a team. Onye inche ginseseniri nimbwate chibesa, nabo ngotomera nyabicha ominto omote ng'aki, gorera mama endagera, gorera mama nyagitari. Nyabicha nere omokogoti nere ogwenerete ase ekegusii arende mama mama agwenerete koba mwamokogoti ominto omomura. Yeah? Nabo nkoenda are namote ng'a Nyabicha ee, Nyabicha ee, kora iga, kora iga, kora iga. Lakini ng'a Nyabicha bono bantigere omwama, batebe ng'a bono ira mama, mama negasi yao ere na mokaye bono obatimogete, okwo nokweragereria. Otarusia ororo, notaka korusia okoragereria okwo, koragererigwa okwo bono na rero na mambia tokorosiao. Naba America is the same thing. onye kore omomura oyio oyomo kwanyigure, timbwati nsa, onye kore omosubati oyio oyomo mokamomura, ore omochie otari na haja na nyokobiara ng'a nakwangete, ng'a nakorete ki, onye kore oyomo obo ochiete omochie goikaransete iga iga okaete ng'a abana bao mbakoroche, abana bao mbakoroche, tiga gotigera abana abasubati abaibori. Abaibori abatonyorete twensi goika tokonyane. Abanto omanyete buna Nyasae agotororekanera ebagoteba ng'a omonto naro oyomo gose babere okonyora Nyasae achorire gose omong'ina okonyora abwate abana nonya ikomi, kwanyora ng'a abana abange batano bakwenyara, gose kwanyora oyomo nkwenyara are. Oria okwenyara onye nere omoiseke, tiakomoa omong'ina, moteebie ng'a, Ki aye Penina, kokwenyara nobwate bobese boke, ntomere a hundred dollars, nkore ki? Ndende mamba. Nteebie nyabiche ominto ng'a, Ki ee, nyabiche ominto, aye bwate ebesa. Mama tatokeiri komanya ase chibesa chiabu chiamoremo. Mama ere agwenerete amake sure ng'a amariogo onyorire orageire na abwate omonto oko make sure ng'a mama nasibiri kera egento akorere physical therapy na abwate chibesa you can even what we are even doing in my family you can facilitate abairi baye bache komokwana aria nyomba aria ase are facilitate abamura bamwabo facilitate abairi baye barue aa riria asamaete mbare omwoboete abarokia onye koboete abarokia ira mama omino omobeke ase egete iga tiga abanto bacha bamokwanirie ororo. Eh, facilitate those things. Abaibori aba into retirement yabo. Some of them did not save for retirement. Lakini bono twachire iga iga America. In fact, egento keborete guidance. Guidance nere eborete. Naende abande motigete aba, abana bande moirete mama omino na tata omino more iga iga America. Motigete abana bande Kenya bagochandeka. Naende orore omoibori, orore omoibori okong'anya korwa Kenya, orore omoibori okong'anya korwa abaibori omosacha nomokungu bakong'anya korwa Kenya bache komenya enyomba y'omosubati. Rora omochie oyio buya, obokong'u mboro. Omosacha omoronge okogamba bwoye iga agotebi omosubati oyio oye ng'aki, baba, yaya ngorere oborimo nkore ki? Mbere iga iga. Ororo omong'ina omogusii, ororo omosacha omogusii, okong'aini ocha konya korusia chimbeo enyomba y'omosubati, enyomba y'abamura baye, manya omochie oyio imbake erochi. Omogaka omoronge iga agoteebia abana baye ng'a, Intomere chibese, intomere egento gete, agore oboremo, Aberegaria, nario abana baria baye batabwati ebisa barore, mwairire Abayuda mobabegete iga iga Amerika amo, onde taiyo okobarora. Ororo omong'ina ochete osoete nyomba aa, ng'a nabana bakorenda, ng'a abande ne chigas station bagokora, abande ng'a ne chi airport bagokora. Ororo omogusii, ororo omogusii omong'ina, ororo omogaka omong'ina ogokora ebinto ebi bikayayu. Abwo nabagaka na abang'ina batabwati semi. Naende nabatebirie, because. Inwe mobwate abaibori a nyomba, mobwatise emiecho, that's why you are doing it. Onye mama omino karo mischievous, tata omino kare mischievous, motebi ng'a twakanigwe ng'a amang'ana aya mboro tari boronge, genda Kenya iga aria, gose Rongai, gose Nakuru, gose Mbokamba, borera abaibori oboremo, beka abaibori iga aria. Nario abana bande barabarore, kobeka abaibori iga iga nyomba. Obwo noboriri bw'obongo. Moibori teiyo obwate gento kiaye, obwate bongo, omenyete nabana baye. Imoteba ng'a nabarama, nabatebirie, Omong'ina omoronge, omogaka omoronge, iga agocha iga iga, okwanie abana baye, osoe endego yaino, oirane aria bwoye. Onye abarogi bamochandire, iga akogenda, atebie abana baye, ngorire oboremo iga iga, mbere iga iga, because onde teiyo ore America orasinyigwe afford oboremo. Onde bwensi ore America nabo ago afford oborimo akobeka abana abaibori baye it is just two three thousand dollars alafu kwagacha oagache ng'ora nyasae oyio onamato tiga akore ki? tiga aigwe.